Altmyş sorag. Sorag, Freezing point depression and boiling point elevation, ýagny doňma temperaturasynyň peselmegi we gaýnama temperaturasynyň artmagy. Soragda, elli dört kilogram glýukoz iki ýüz elli gram suwda eredilende, suwuň doňma we gaýnama temperaturalary nähili täsir eder diýýär. Ilki tema men düşündiriş girizäýin, ýagny doňmak prosesi näme bolup geçýär, gaýnama prosesi ýadyňyzda bolsa, Ýagny aýdalyşyň içinde buz bolsa, buzuň molekulalary bir-birine ýakyn durýar. Şeýle. Ve suw bolsa, şuňa men buz diýeýin, buz, ýagny aýs neçesi, bu-da suw. Suw. Bärde molekulalar aralygy açyk-açygrak bolýar. We suw bärde-de bug, ýagny suw ýüz gradusda bugarýar. Onda-da molekullaryň aralary has-has has hem açyk bolýar, ýagny bugda. Aýdaly suwdan buga geçende doňma bolýar, suwdan buga geçende-de gaýnama bolýar. Ýa-da tapawudy ýok, buzdan göni buga geçse-de gaýnama bolýar. Indi Islendik madda suwuň doňma temperaturasyna nähili täsir edýär? Arassa suw nol gradusda doňýar. Ýöne aýdaly bir şuň aralygyna madda goşulsa, şeýle görkezeýin. Gök reňk bilen, ýagny doňmak diýmek molekulalar ine Ýakynlaşýar, iň soňunda-da doňanda-da has ýakyn bolup durýar. Doňmak diýmek. Eger aýdaly suwa duz goşsak, ine şu suwuň içine duz goşsak, ine şu nokatjyklary, gök nokatlary duz diýip hasap edeliň. Bu suw aslynda nolda doňýan bolsa, şu bölejikleň hasabyna nolda doňup bilenok. Sebäbi diýende şu bilen şu ikisi bir-birine ýakynlaşjak bolanda arasyna şeýdip girýär we Şu şunuň doňmasy biraz wagt alýar. Ýagny wagt alýar diýdigimiz ýyllyk wagt diýmäli bärde 0 gradusdan aşak aýda minus 1, minus 2 garap madda mukdaryna görä täsir edýär. Gaýnama temperaturasy nähili? Gaýnama bolanda şu madda bärde doňmagyň tersine üstüne aýdaly şu molekulaň üstünde dur ýa-da şunuň e, uçup gitmegine ýa-da şularyň uçup gitmegine päsgel berip aýdaly suw 100 gradusda gaýnaýan bolsa şony meselem 105 gradusda gaýnadýar atylan madda görä. Ýöne bir zady bellemeli. Muşdaýda bellik. Müň gram suwuň içinde bir mol islendik madda, ýagny madda glýukoza bolsun, natriý hlor duz bolsun, maddanyň jisimine bagly däl, ýagny haýsy maddadygyna bagly däl, mukdaryna bagly, ýagny suwuň içine goýulýan mukdaryna bagly, ýagny şu mukdary oň gaýnama temperaturasy aýdaly bir moly nol elli bir üýtgedýär, doňma temperaturasyny bolsa bir segsen alty üýtgedýär, ýagny gaýnamasy. Temperaturyny nol elli bir ýokarlandyrýar. Ýagny obyçny ýüzde gaýnaýan bolsa ýüz nokat elli birde gaýnaýar bir mol islendik madda goşulsa we doňma temperaturasy nolda doňýan bolsa noldan bir segsen altyny aýyrýas minus bir nokat segsen alty gradusda doňýar. Bu da ýöne müň gram suwa degişli. Indi soragymyza geçeliň. Indi bärde proporsiýa gurmaly bolýar. Nähili proporsiýa gurýas? Şuňa görä. Ýagny bärde doňma we gaýnama temperaturasy nähili üýtgär diýär. 1000 gram suwuň içinde ştaýt 1000 goýýas. 1000 gram suwuň içinde 1 e, mol ýokary 1 Ştaýpleýin bir mol diýip ýazaýyn. Bir mol islendik madda, gram suw. Gaýnama temperaturasy nol elli biri üýtgedýär. Ýagny nol elli bir üýtgedýär. Şu üýtgeýän zat biz delta t-ni alýandyrys. Ýöne temperaturanyň özüni däl, ýagny nol elli bir üýtgedýär. Delta t diýmek temperaturaň tapawudy diýmek. Indi biziň elimizde näme berlen? Elli dört gram berlen. We ilki biz iki ýüz elli gram suw berlen iki ýüz elli gram suwy ýazalyň aşagynda. Indi şu taýt näçe moldygyny biz e, şu gram mola geçirmeli ýagny n deňdir mol deňdir massasy paýlanana malýar massasy. Indi şu taýda massamyz belli 54 gram. Muň malýar massasyny näil bilýäs? Kömürüňki tablisadan 12. Görseňiz, wodorodyňky bir we kislorodyňkam on alty. Ýagny altyny on alt on ikä köpeldýäs. Ýetmiş iki oňa on ikini goşýas. Oň üstüne-de altyny on alta köpeltip goşýas. Ýagny ýüz segsen bolýar malýar massasy. Elli dört bölmek ýüz segsen. Ýagny näçe mol bolsa şo bolýar-da. Nol üç mol.

Nol nol on iki bolýar kalkulýator tuta köpeltip görseňiz nol iki sany nol on iki jogabymyz nol altmyş bir bolýar x deňdir nol altmyş bir onda diýmek suwuň gaýnama temperaturasy nol altmyş bir üýtgedýär ýagny bärde biz delta t-ni tapdyk bu diýmek näme diýmek suw ýüz gradusda gaýnaýan bolsa elli dört Gram glýukozy goşsaňyz, şu suwuň gaýnama temperaturasy ýüz bütin altmyş bir, ýagny suw ýüz bütin, ýene ýüzden altmyş bir gradusda gaýnaýar diýdik şu. Doňma temperaturasynda-da edil şoňa proporsiýa gurýas, ýagny müňde bir. Müň gram suwda bir mol islendik madda bolanda, doňma temperaturasyny, ýagny bir segsen alty üýtgedýän bolsa, biziň elimizde elli dört gram glýukoza diýdik, onam moly geçdik, ýagny elli dördi ýüz segsene bölüpdik, muň malýar massasy ýüz segsen gram mol. O-da nol üç mol bolupdy. Onam bölýäs. Näçe gram suw diýýär bärde? Iki ýüz elli gram suw.

Nol, nol, on iki. X-imiz şu taýda iki ýigrimi üç çykýar. Iki ýigrimi üç gradus. Ýagny bu tapawut diýdik ýagny biziň çykarýan zadymyz delta t. Bu da delta t. Ýagny iki ýigrimi üç tapawut etmeli. Ýagny obyçny suw nol gradusda doňýan bolsa, iki ýigrimi üç aşak gitmeli. Ýagny noldan iki ýigrimi üç aýyrsaňyz, Temperatura diýmek, doňma temperaturasy minus iki bütin ýigrimi üç gradusda bolmaly. Ýagny suwuň içine islendik madda, ýagny glukoza goşsaňyz, suwuň doňma temperaturasy peselmeli. Elliýedinji soragda näme diýýär? Natriý hlor suwda güýçli ereýär we natriý we hlor ionlaryna dargaýar diýýär. On bir bütin ondan ýedi gram natriý hlor iki ýüz elli gram suwda erese, erginiň doňma temperaturasyny äýlitgär. Biraz bulaşdyryp biljek sorag sizi. Näme etmeli şoň üçin üç taýda? Ilki natriý hlor, natriý we hlor ionlaryna dargaýar diýip ýönelige şuny bermändir şu zady ýöneligine. Sebäbi bu obyçnyý hasaplamalardan üýtgeşik diýdigi şu. We şuny ýönelige bermändir güýçli ereýär diýip. Indi muny näme etmeli? Şuly ikisinden ugur alyp başda biziň natriý hlorumyz näçe mol bar? Ýagny ilki suwa atmankak hiç zada darganok, ýagny özi darganok. Suwa atanymyzdan soňra natriýewli hlor bolýar. Moluny tapmak üçin şuň gramyny malýar massasyna bölmeli. Natriý hloryň malýar massasyny tapmaly ilki. Natriýiňkiň tablisadan görseňiz ýigrimi üç, hloryňkym otuz bäş ýarym. Ýüwrüm çüwlem otuz bäş ýarym goşsaňyz, elli sekiz ýarym. Mal ýarym masasy elli sekiz ýarym. Onda on bir tiň ondan ýedini elli sekiz ýaryma bölüň. Şonda natriý hloryň moly çykar. Deňdir. Nol iki mol. Nol iki mol. Bu näme diýdigi? Ýa başda nol iki mol natriý hlor bar, soňra suwa atanymyzdan soňra muň hemmesi gidýär, ýagny minus nol iki mol. Oň ýerine Aýdaly natriý pýus bilen hlor minus reaksiýany ýazaly. Başda şu natriý hloryň özi bar, şulardan hiç zat ýok. Soňra şu gidýär, nolkydan hiç, mundan hiç zat galmaýar. E şundan 1 mol gidende 1 mol emele gelse, bärdenem nolky gidende-de nolky mol emele gelýär we nolky mol hlor emele gelýär. Hersinde nolik mol emeleýär. Şuny çyzýan netijede şunda nolik mol bar suwuň içinde we hlordan hem nolik mol bar. Indi bu näme diýdigi? Natriý hlor suwa atylanda ýeköz bolanok. Natriý bilen hlor aýry görnüşde bolýar. Natriý bilen hlorlar aýry görnüşde. Bularyň hersi bir madda bolup gidýär, ýagny şeýle natriý we hlor bir topar. Üç taýda-da natriý hlor diýeli. Ýagny şular aýratyn görnüşde bolýar suwuň içinde birleşip duran. Eger suwa atmanka bularyň ikisi bütew bir zatdy. Soňra ionlaryna daraýar. Indi bu näme diýdigi? Näçe mol madda bolar suwuň içinde? Ýagny bir mol natriý hlor bolanda bir mol natriý bilen bir mol hlor emele gelýärdi. Jemi iki mol madda emele getirýärdi. Nol iki molum nol iki mol natriý bilen nol iki mol hlor emele getirdi. Ýagny jemi nol dört ikisini goşsak nol dört mol madda Ýagny nol dört mol madda diýmän ion, nol dört mol sany ionlar suwuň içinde bar. Indi mundan soňra proporsiýany gurýas, ýagny iki ýüz elli gram iki ýüz elli gram suw diýip beripdir bize. Suwam häzirlikçe belläp goýaly. Ondan proporsiýa nähili gurulýar diýip, 1000 gram suwda 1000 gram suwda 1 mol maddanyň doňňa temperaturasyny Suwuň bir segsen alty üýtgeder. Biziň elimizde iki ýüz elli gram suw bar, iki ýüz elli gram suw bar we näçe mol madda bar? Natriý bilen hlor ikisi bilelikde nol dört mol madda bar we bular suwuň gaýnama temp, bagşlaň, doňma temperaturasyny x üýtgeder. Ýa tanyklaýyny köpeldýäris, müňde bir x-e köpeltsek, ýagny nol nol Nol bir x bolar deňdir. Nol biri e, nol dördi iki ýüz ellä bölüp, onam bir segsen alta köpeltmeli. Ýagny nol dört bölýäs iki ýüz elli, köpeltýäsem bir segsen alta. Şeýlelikde. Olam nol nol ýigrimi dokuz çykdy. Nol nol kalkulýatorda köpeltip görüp bilersiňiz. Ýigrimi dokuz

Iki bütin togsan ýedi gradusda doňar. On bäş gram ionlaryny dargamaýan madda bäş ýüz gram suwda eredilende suwuň doňma temperaturasy noldan nol togsan üç gradusa çen peselýär diýýär. Suwda erän maddanyň molekulýar massasyny tapyň diýýär. Nähili tapýas? Müň proporsiýany ursak, müň gram suwda bir mol madda Islendik bir mol madda bolanda suwuň doňma temperaturasy bir segsen alty üýtgeýär. Biziň elimizde näçe gram suw bar? 500 gram suw bar. Biziň elimizde 500 gram. Ve maddanyň molunu bilemizok. X mol diýeli. Gram berlen, ýöne molunu bilemizok. 15 gram ýonlaryna dargamaýan madda. Biz ilki molunu tapaly. Şoň X mol madda Näçe üýtgedipdir noldan nol togsan üçe? Diýmek, onda biz tapawudyny ýazýarys, nol togsan üç üýtgedipdir. Indi atanaklaýyny köpeldip, şu taýda x tapmaly bolýarys biz. Ýagny başgaça x-i maddanyň moly diýsek hem bolar. Ýagny bir müňe bölsek nol nol bir, nol togsan üçe köpeldýäris. Köpeltmek nol Nol, nol, üç sany nol, togsan üç bolar. Deňdir. Bir segsen altyny hem köpeldýäs. X, X bölmek bäş ýüze, ýagny bir segsen alty köpeltmek X bölmek bäş ýüz. Indi X-iň ýek özüni şu taýda galdyrmak üçin biz bäş ýüz köşüňe köpeltmeli bolýarys. Çykan zadam bir segsen alta bölmeli. Ýagny mundan aňyrsy matematika. Ýagny x-imiz nol ýigrimi bäş çykdy. Nol ýigrimi bäş mol gerek ekeni. Nol togsan üçi üýtgetmek üçin ýagny biz mol tapdyk şu taýda. Formula boýunça şu x-imiz mol bolmaly. Mol tapdyk bärde gram berlen mol deňdir massa paýlanan malýar massa. Ýagny massamyz belli on bäş gram. Indi malýar massany tapmak üçin hem on bäş bölmek nol ýigrimi bäş etmeli bolar. Deň bilen altmyş. Diýmek, biziň malýar massamyz altmyş gram mol. Bize bärde diňe malýar massany soraýar, haýsy maddadygyny soranok we bizem jogap tapdyk. Elli dokuzynjy soraga geçýäs. Elli dokuzynjy soragda näme diýýär? On üç bütin ondan sekiz gram suwly erginde ionlaryna dargamaýan madda ýüz gram suwda eredilýär, ýagny on üç bütin ondan sekiz gram bir madda ýüz gram suwda eredilýär. Suwuň gaýnama temperaturasy ýüzden ýüz bütin ýedi ýüz altmyş bäş gradusa çenli ýokarlanýar diýýär. Suwda erän massaň molekulýar massasyny tapmaly. Indi bizde e, müň gram suwuň içinde bir mol islendik maddaň gaýnama temperaturasy nol elli biri tüketýär. Şony proporsiýa goýup ýazalyň. Ýagny bir mol madda müň gram suwuň içinde müň Suwuň gaýnama temperaturasy nol elli biri üýtgedýär. Biziň elimizde näçe gram suw bar? 100 gram suw bar. 13,8 gram ionlaryna dargamaýan madda diýýär, ýagny suw. Biz şuň ilki moluny tapaly, x mol diýeli. x mol. Soň moluny tapsak, Maslaty belli, ondan soňra malýar maslasyny tapyp bileris. Näçe üýtgedipdir, tapawudyny ýazýas, ýagny ýüzi ýedi ýüz altmyş bäşden ýüzi aýyrýas, nol ýedi ýüz alt, nol ýedi ýüz altmyş bäş üýtgedipdir. Indi mundan aňyrky matematika, ýagny atanaklaryny köpeldip, şuraýdan x tapyp bilersiňiz. Ýagny nol ýedi ýüz altmyş bäşi müňde bire köpeldýäňiz. Soňra çykan ýüze köpeldýäňiz. Onam nol elli bire bölýäňiz. Garaz şu taýdan x-imiz biziň nol on bäş mol çykýar. Nol on bäş mol. Indi biziň ýene bir formulamyz bardy, ýagny mol deňdir massa paýlanan malýar massa. Şu taýda massaň ýerine on üçi teň ondan sekiz gram goýsaňyz, moluň ýerine-de nol on bäş goýsaňyz, şu taýdan malýar massa deňdir togsan iki gram mol çykýar. Altmyş nji soragda näme edýär? Suwuň doňma temperaturasyny minus ýigrimi ýedi bütin ondan dokuz gradusa ýetirmek üçin dört ýüz gram suwda näçe gram gliserin eredilmeli diýýär. Ýene-de biz formulamyzy ýazýarys. Suw müň gram suwda bir mol islendik madda, oň deň doňma temperaturasyny bir ýüz segsen alty tüýk edýär. Ýagny bir mol madda müň gram suwda Suwuň doňma temperaturasyny bir segsen alty üýtgedýär. Biziň elimizdäki maddanyň moluny bilemizok, x mol. Ýöne elimizdäki suw mukdary belli 400 gram suw. Gaýnama temperatura üýtgeýäni belli, ýagny 27,9.

Ýigrimi ýedi bütin ondan dokuz köpeltmek bir müňde bir. Başgaça ýigrimi ýedi bütin ondan dokuzy müňe bölseňizem bolar. Çykan jogaby dört ýüze köpeltýäňiz we bir segsen alta bölýäňiz. Garaz, mundan artyk kalkulýatorda hem işläp bilersiňiz. Şu taýda x-imiz deňdir alty mol çykýar. Indi biziň ýene bir formulamyz bardy, ýagny mol deňdir massa paýlanan malýar massa. Biziň X molumyz belli alty. Malýar mansamyzam beripdir bize togsan iki. Togsan ikini alta köpeltsek bäş ýüz elli iki gram bolar. Diýmek biziň massamyz deňdir bäş ýüz elli iki gram gerek ýaly. Diýmek suwuň doňma temperaturasyny minus ýigrimi ýedi bütin ondan dokuz gradusa ýetirmek üçin dört ýüz gram suwda Bäş ýüz elli iki gram gliserin eredilmeli bolýar-da jogabymyz. Gysgaça şundan ybarat.